Helo, a chroeso i Amser Stori gyda Miss Jones unwaith eto. Dyma ein llyfr bach gwych ni heddiw, sef Y Teigr a Ddaeth i De gan Judith Kerr. A diolch o galon i Dref Wen am y gyniatad i ddarllen llyfrau hollol gwych yma. Ydych chi'n barod? A ewch draw i wefan Dref Wen i weld llwyth o lyfrau hollol arbennig. This book is bilingual again, which is absolutely stunning. Felly bant â ni. Un tro, roedd yna ferch fach o'r enw Catrin, ac roedd hi'n cael te gada'i mam yn y gegin. yn sydyn. Canodd gloch y drws. Ding ding! Pwy all hwnna fod, tybed? meddai mam Catrin. Nid y dyn llath yw e, achos fe ddaeth e bore yma. A nid y crwt groeser, oherwydd nid heddiw mae e'n dod. A nid dadi yw e, oherwydd mae ganddo allwedd. Gwell i ni agor y drws i weld. Agorodd Catrin y drws ac enno, yn fawr, yn flewog ac yn streipiog, roedd teiger. Medda'r Tiger. Esgusodwch fi, ond dw i bron a marw eisiau bwyd. Tybed ga i ddod i gael te efo chi? Cei wrth gwrs, meddai mam Catrin. Cerdd i mewn. Fe ddaeth y tiger i mewn i'r gegin ac eisteddodd wrth y bwrdd. Hoffet ti gael frechdan? gofynnodd mam Catrin. Ond nid un frechdan gymerodd y Tiger, ond pob un frechdan oedd ar y plât, a llwgiodd y gyfan gyda'i gilydd. Roedd e'n dal i edrych yn lwglyd, felly estynnodd Catrin at y buns iddo. Ond unwaith eto, nid un fynsen fwyta oedd y Tiger, ond pob un fynsen oedd ar y plât. Yna, bwytaodd y bisgedi i gyd, a'r teisen i gyd, nes bod dim ar rôl ar y bwrdd. Felly meddai mam Catrin, Hoffa ti rhywbeth i'w yfed? Ac fe yfodd y Tiger y llath i gyd o'r jwg, a'r te i gyd o'r tepot. Yna, edrychodd o gwmpas y gegin i weld beth arall oedd i'w gael. Waw! Bwytaodd bob tymed o'r swper oedd yn coginio ar y stof, a'r holl fwyd yn yr ewgell, a'r holl duniau a ffacedi yn y cwpwrdd. Waw! Ac fe yfodd y llat i gyd A'r sydd oren i gyd, a chwrw dad i gyd, a'r dŵr i gyd o'r tap. Yna dywedodd, Diolch yn fawr am y te hyfryd. Gwell i mi fynd nawr. Ac fe aeth. meddai mam Catrin. Wn i ddim be i'w wneud. Does gen i ddim byd i swper, Dad. Mae'r teiger wedi fwyta fe i gyd. Oh. A doedd Catrin ddim yn gallu cael bath, achos roedd y tiger wedi yfed y dŵr i gyd o'r tap. Oh. Oh. Yna daeth dad Catrin adre. Dywedodd Catrin a Mam wrtho beth ddigwyddodd, a bod y teigr wedi bwyta'r holl fwyd ac yfed yr holl ddiod. A meddai Dad Catrin, Wn i beth wn i wneud. Mae gen i syniad da iawn. Fe wnewn i wisgo cotiau a mynd i gaffi. Neis. Felly fe aethon nhw allan yn y nos, ac roedd holl oliadau'r stryd yn disgleirio, a holl oliadau'r ceir, ac fe gerddon nhw ar hyd y stryd i'r caffi, ac fe gawson nhw swper braf gyda selsig a sglodwn a hufen iâ. Neis. Yn y bore, aeth Catrin a Mam i siopa, ac fe brynon nhw lawer o bethau i'w bwyta, ac ar ben hynny prynon nhw dyn anferth o fwyd teigr, rhag ofn i'r teigr ddod i de eto. Ond daeth e ddim erioed. Oh. Felly daeth y teigr ddim nôl i te beth eto. Ar ôl bwyta'r bwyd cyfan yn y tŷ, wel, gobeithio eich bod chi gyd wedi mwynhau a diolch wir o galon i chi am wrando a hwyl fawr!